Minbarra li għandna dizzjonarju tal-futbol, għandna wkoll kotba li jitrattaw l-istorja tal-futbol f'pajjiżna. Tkellimna ma' Mark Camilleri, l-awtur ta' ktieb tfal dwar din il-logħba tant popolari.
Huwa ktieb Meqjus non-fiction, qed jirrakkonta l-istorja tal-futbol Malti, mill-bidu nett tiegħu kif twieled, sa ovvjament sad-dinja tal-lum, tal-futbol tal-lum u fih ovvjament hemm diversi episodi li ffurmaw il-futbol Malti kif nafuh illum, inkluż personaġġi li huma popolari għall-futbol Malti. Il-proċess tal-kitba ta' dan il-ktieb Ovvjament la jitratta l-Ministru ta' Futbol Malti kien illi inti trid l-ewnist issib l-eruq ta' futbol Malti minn fejn bdew. Umbagħad tittara kif ħataqsam dan ix-xogħol biex iġibu kemm se jkun mod kronoloġiku sal sa żmien tal-lum. Allora trid tara liema episodji l-iktar iffurmaw il-futbol Malti l-istorja li ma karattri l-iktar iffurmaw il-futbol Malti u x'jagħmlu differenti minn futbol pajjiżi oħra. Allura kien proċess kemm xejn twil, laborjuż li għaliex inti għandek ħafna minn xi xtażem minkejja l-ċokon tal-futbol Malti u kif inhu. Għaliex hemm ħafna ħafna rakkonti illi forsi ħafna nies ma jafux bihom. Anki l-oriġini stess tal-futbol Malti minn fejn beda, u ħafna nies li ma jafux bih, forsi ma jafux kif darba minnhom it-tim Malti il-protesta kontra l-fatt illi l-innu Malti ma tkantax fil-logħba kontra Hajdux, per eżempju, ma jafx illi fost oħrajn il-logħba infamuża ta' Spanja kontra Malta ta' 12 wieħed li baqgħet teba kera fuq il-futbol Malti, ma jafx forsi illi Malta minkejja Iċ-ċokon tagħha bħala pajjiż u allura anki bħala tim nazzjonali kellha wirjiet qalbinin kontra timijiet kbar u ġganti bħall-Italja li tilfu tnejn b'wieħed. Dawn huma avvenimenti li forsi mhux biss it-tfal imma anke kbar forsi ma jafux bihom. Imma ovvjament l-għan tiegħi kien illi t-tfal ninteressahom fl-istorja tal-futbol Malti. ħafna nies forsi jaħsbu li sfidi li klib bħal da m'għandux daqshekk sfidi forsi kbar xi waqt tfal, daqshekk diffiċli biex jinkiteb. Fil-verità kelli naħseb sfidi akbar milli meta nikteb għall-adulti. L-ewwel qabel kollox kien X'ħa ndaħħal fi ktieb u x'ħa nħalli barra fi ktieb. Kull kull ġrajja għandha l-merti tagħha fuq it-tajb u l-ħażin tista' ssib posta fi ktieb bħal da dwar l-istorja ta' futbol Malti, imma ovvjament eh, xi ħaġa titħalli barra bil-fors. U allura allura dik kienet waħda mill-ikbar sfidi li ma ħalli barra u kien hemm avvenimenti li jiena dispeċini kelli ħalli barra ma stajtx nagħmel mod ieħor. Bħal pereżempju il-fatt li Malta tilfet mal-Ġermanja tlieta bi tnejn u rajna l-ikbar l-ikbar folla li qatt kien ftaqali bin id-dwieba. It-tieni l-ikbar sfida, u naħseb kienet sfida jerġa' ikbar, kien li rrid nikteb kull rakkont b'mod konċis fil-qosor. Minn din tkun minn dorri tikteb l-eluf ta' kliem, u mbagħad daqqa waħda inti editriċi tgħidlek isma' ma tistax taqbes il-100-120 kelma fuq rakkont hemmhekk hija sfida totalment differenti. Ukoll, l-isfida trid tikteb għat-tfal ta' età speċifika, jiġifieri hawnhekk qed nitkellmu fuq tfal bejn 8 u 11-il sena, u hemmhekk inti ovvjament l-udjenza tiegħek hija totalment differenti, allura trid tikteb b'mod differenti, trid tikteb b'mod oġġettiv li ma tħallix anki għaliex Michele jnegħxthom diversi episodji minnhom, Jiena ma rridx indaħħal rakkont personali tiegħi imma rrid inkun storikament oġġettiv u nikteb kif ġraw l-affarijiet biss u mhux kif ħassejthom jien u kif għexthom jiena.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti,